Il-lejla t-tajba ħbieb tiegħi. Ġewwa l-Allianz Stadium ta' Turin, Juventus jegħlbu lil Sporting Lisbin tal-Portugall bl-iskor ta' wieħed b'xejn fl-ewwel leg tal-kwarti tal-finali ta' l-Europa League. L-imma goal tal-logħba ġie skurjat minn Federico Gatti li kien qiegħed jiskurja l-ewwel goal tiegħu bil-flokk Juventin, goal li ġie fit-tieni taqsima wara assist b'header ta' Dusan Vlahovic. Dan il-plejer Federico Gatti huwa plejer li għandu jservi ta' aspirazzjoni għaż-żgħażagħ kollha li mhux biss fil-futbol imma anke fil-karriera personali tagħhom dejjem ikunu jixtiequ jidħlu skaluna 'l quddiem anke fil-karriera għas-sempliċi raġuni li dan il-plejer għamel snin kbar jilgħab fil-kampjonat tad-dilettanti tista' tgħid snin kbar fl-eċċellenza f'dak it-tip ta' kampjonat filwaqt li kien jaħdem bħala ħaddiem li jwaħħal il-madum. Mbagħad ħaduh il-Frosin- mbagħad mar mal-Verbania, ħaduh il-Frosinone fis-Serie B, ġie vvutat l-aqwa plejer tas-Serie B tal-istaġun li għadda, Juventus akkwistaw għas-somma li mhix żgħira ta' xahar miljuni. Bidu diffiċli ma' Juventus ftit li xejn lagħab, ma mbagħad ġiet barka minn Alla li weġġa' Alex Sandro u daħal hu stabbilixxa postu fl-ewwel tim u lil hinn minn hekk imbagħad illejla rajna l-ewwel goal u terġa' wrid f'kompetizzjoni Ewropea. Barka minn Alla wkoll kienet li rbaħna din il-logħba, ma għamilniex xi logħba brillanti, anzi fuq taqsima veru ta' xutt ta' kjeta kienet veru diżastruża, isalvanna wiċċna Szczesny, issa ħajkolli ċans ukoll nitkellem ftit dwar il-goalkeeper Pollakk, tieni taqsima xi ftit aħjar imma sa rridu ningrazzjaw 'l Alla li salvanna wiċċna San Matteo Perin għax jekk ħa nispiċċa ngħajjatlu għax jien immaġinajt il-ballun fil-lasta. Xi ħaġa pożittiva f'din il-logħba għax jekk taqbad l-istatistika tal-logħba bħala possess l-isporting kienu aħjar, xuttijiet kellhom iktar. Ġifieri qed nistennew logħba diffiċli għat-tieni leg. Però xi ħaġa pożittiva kien ir-ritorn ta' Pogba li wkoll salvana minn goal ċert, rabbuxxata. Niġi perse għal paġġeria tal-logħba nibda bil-goalkeeper għax nimmaġina li hawn ħafna li qegħdin jistennew li ngħaddi xi kumment dwar Szczesny. Szczesny li kellu sakemm kien qed jilgħab ġab ġie saves brillanti imma mbagħad ftit minuti qabel intemmet l-ewwel taqsima beda jżomm idejh mal-kaxxa ta' sidru u bdew jaraw xi ġralu, kellu jiġi sostitwit, ħareġ jikbi mill-grawnd, però meta saret l-ECG fil-medical center li qed biswit il-grawnd tal-Juventus ħareġ kollox fin-negattiv, jiġifieri m'għandu xejn minn dik il-qatgħa. li tagħna u din m'għandux x'taqsam jekk hux Juventin jew le jista' jkun ma' min ikun plejer, jiġifieri dak il-ħin l-ewwel is-saħħa tal-plejer. Riżulta li għandu palpitations li mill-esperjenza personali naf kemm iqabbduk ansjetà. Jiġifieri u xi ħaġa sbaħ kienet li fi tmiem il-partita dehru quddiem il-mikrofoni kemm huwa, Szczesny, biex isarraħ anke ras in-nies, kif ukoll il-goalkeeper Perin li saħansitra ċċajtaw flimkien għax Perin l-ewwel xeżni qal li jinsab ok, mbagħad ħassu li jgħejja u xra lil Perin tajjeb ħafna fit-training allura li ċedi postu. Xi ħaġa sabiħa kemm li wera għandha niċ-ċajt. kien għandu jgħaddi wara ftit tal-ħin li kien għandu kemm jgħaddi minnu, forsi għaddew tliet kwarti siegħa l-iktar. U dan kollox ġara f'kollegament ma' ħadd ħlief il-captain Alex l-ex captain Alex Del Piero li li trid tammira f'dan il-mument hu illi dan l-umoriżmu tal-plejers u tbissim huwa xi ħaġa dejjem pożittiva, imma iktar pożittiva għax it-taqlib u l-mewġ li għaddej minnu l-Juventus, Allegri fl-opinjoni tiegħi qed jagħmel xi ħaġa indimentikabbli. Niftakru li lbieraħ il-Federazzjoni Taljana eżatt bħall-mus tal-leħja għax il-ġranet u l-ħinijiet Prinċipju, biex inkompli nżid fuq dak li qed m'ilux fil-kumplott, ma ndeqqx ngħidha, li għaddej kontra l-Juventus, li issa ħarġet il-verifikat li l-Juventus dwar dak l-inkjesta li kienet għaddejja dwar il-pagi, però mhux l-iskop ta' dan il-video. u trid iżżomm ħafna konċentrat. Mela, Szczesny ħaqqu 6.5, Perin ħaqqu 7.5 għal ġis sejf brillanti. Gatti fuq in-naħa tal-lemin tad-difiża 7.5, iktar ma jmur qed jikber fl-istatura, Bremer tista' tgħid kien perfett, Is-seba', Danilo m'hemmx dubju dwaru, 6.5. Dik kienet id-difiża, kienet difiża ta' bi tlieta. Però llum ta' min jgħid illi, u ħa nkompli nagħti l-paġelli għalli Allegri beda bit-tridente u allura lagħab bi tlieta, erbgħa, tnejn, wieħed. Li fl-opinjoni tiegħi kien hemm mumenti ma tantx ħadem it-tridente. Imma, inkompli bil-paġelle, Cuadrado 5.5, eh, Cuadrado li jieħdem ma' il-ballun, finta kontra finta u azzjonijiet ma bdewx jiżviluppaw minn fuq naħa tal-lemin. Għalhekk il-5.5 Locatelli li kien verament slow fl-impożizzjoni tal-logħob kien twist prevedibbli, tim ma bediex idur, ħaqqu ħamsa. Ġi sostitwit lejn l-aħħar minuti minn Paredes, Paredes li kien involut iktar kmieni din il-ġimgħa fi ġlieda ma' fid-dressing room mal-coach Allegri, x'qallu inti ġibtni hawn ma ma tilgħabnix, ma tantx ippretenda Paredes, naħseb aħjar minn hekk, il-prestazzjonijiet tiegħu li kellu. Rabiot ħaqqu sitta, solidu bħas-soltu, Kostic mill-ġdid reġa' kellu logħba mhux daqstant pożittiva wara l-logħba ma tantx ħarġitlu tajba s-Sibt. Forsi m'għandux tort sal-aħħar għax rajtu wisq irtirat lura minħabba t-tridente u nafu kemm Kostic huwa plejer offensiv. Ħaqqu ħamsa, ġie sostitwit minn Fagioli li beda jimmanuvra nofs il-grawnd sew u ħaqqu sitta. Di Maria ħaqqu sitta ukoll. Forsi se stenni naqra xi ħaġa aħjar minn Di Maria, mill-lat personali. Forsi qed nistenna ħafna minn dal-plejer jiena, knowing kemm għandu teknika fina. Chiesa fuq in-naħa l-oħra tat-trident ta' 6.5. Chiesa wkoll deher mitluf fit-trident, imma mbagħad meta Allegri qaleb formazzjoni klassika deher ħafna ħafna aħjar. Milik li anka llum illum ma tantx rajtu tajjeb ħaqqu ħamsa, Kostic u Milik li l-aħħar ġiex logħbiet xejn ma rajthom tajjeb. Ġie sostitwit minn Vlahovic li ħaqqu sitta u ħadt pjaċir li rajt wiċċu jixgħel speċjalment wara l-assist li għamel lejn Gatti bir-ras. Allegri ħaqqu sitta, xtaqt nara kif għedt prestazzjoni naqra aħjar għax il-ġimgħa d-dieħla l-logħba mhijiex waħda daqstant faċli fil-Portugall. Mhux se nikkonċentra fuq il-logħba li jmiss tal-kampjonat. Ħad tkun nalħat fis-sitta kontra Sassuolo. Jiena sadanittant

Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, filwaqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u għitliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza!

Insellmilkom b'tiegħi u segwaċi tal-Kamra Sportiva. Jgħat nirrekordja dan il-video l-għada tal-partita Manchester United kontra Sevilla, logħba li spiċċat fi draw ta' 2 bi 2 u hija logħba li xxukjatni onestament, ġifieri ħa nkun onest qabel il-logħba Sevilla dejjem istom bħala a dangerous team to play, in, especially in the Europa League. Però bil-kwalità li għandhom il-United bil-fors illi tkun xi naqra ottimist u meta wkoll tikkonsidra kif kienu sejrin l-andament fil-lig Spanjol is-Sevilla din is-sena. U fil-kuntest ukoll li tqis il-United diġà dis-sena labna kontra timijiet Spanjoli u ħriġna with flying colours meta labna kontrihom fosthom ir-rebħa sabiħa li kellna kontra il-tim ta' Barcellona li bħalissa qegħdin l-ewwel post eh, fla Liga. U kif beda nfatti l-ewwel taqsima, hekk tgħid tgħid ħambattu l-om ta' kollox is-Sevilla, ġifieri kien għadha kważi kważi 30 sekonda, Sancho jitfa' l-ewwel ballun fix-xibka, Kien offside u sewwa sewwa sewwa ġifieri ma, ma kienx hemm l-ebda skop li wieħed jikkomplejni għaliex kien kien ċar li kien offside, però r-ritmu żammejnieh. Bdejtu pjaċir tara dak il-fast passing tal tal-United, il-crowd kien qiegħed hemmhekk jibbekkja lit-tim u f'temp ta' qasir żmien ġifieri kun issejjer żball fi żmien 25 minuta konna diġà tnej goals minn fuq żewġ gowl sbieħ ta' Sabitzer u hemmhekk hekk tibda tgħid, tibda tgħid li ġifieri this tie is only going one way, ġifieri United kważi kważi li Sevilla konna konna ħaninsew ta' kemm il-darba ġaluna ġaluna nsofru. Kien hemm momenti fejn stajna wkoll faċilment għamilna l-iskort li ta' b'xej, erba' b'xej, Però dan dan ma seħħx. Onestament ma xorta waħda ġifieri għalkemm tliet mur tnej b'xejn minn fuq fl-ewwel taqsima kontra tim bħal Sevilla tgħid li hemm hemm hemm bażi soda fuq xiex nibnu riżultat tajjeb illejlu. Ġifieri jien kont l-iktar naħseb partitarju frisk wieħed mill-iktar partitarji kelli moħħi mistrieħ dak il-ħin U għad anke fosi jekk jiġi gowl ta' Sevilla United kapaċi jiskurjaw iktar u u nagħlqu forsi anke kif kif kellna vantaġġ komdu kontra Real Betis stajna kellna l-istess vantaġġ eh, fil-logħba kontra kontra Sevilla. Però dan ma seħħx sfortunatament Jiġifieri għalkemm l-istess l-ewwel taqsima kien hemm ħafna players bħal Bruno Fernandes fejn beda juri leadership skills tiegħu bdejna nieħdu pjaċir naraw il-Martial. Varan beda jiddefendi tajjeb, kien hemm mumenti fejn is-Sevilla setgħu setgħu skurjaw ukoll, però Varan kien kien forma tajba ħafna wkoll biex jiklirja l-ballun minn fuq il-linja u dan dan allura sewa biex il-United iżommu r-riżultat komdu. Kien hemm ħafna affarijiet li kienu sejrin sejrin tajjeb, ġifieri tidħol tini taqsima u l-affarijiet baqgħu fil-verità baqgħu sejrin tajjeb, però Qisu dak ir-ritmu aggressiv bdiet tidħol ftit forsi complacency. U f'temp ta' seba' minuti fl-aħħar tal-partita s-Sevilla kif nafu ġabu d-draw, ġifieri x'kienet xokkanti tħossok kważi tradut b'dik it-tip ta' prestazzjoni fit-tieni taqsima u tibda tiskanta tgħid mhux ta' b'xejn is-Sevilla Fil-minawaj nemmen li favorithom jien ukoll, ġifieri, imma baqgħu jem, baqgħu jemnu wkoll u naħseb li huma kienu l-United li daħlu lis-Sevilla fil-logħba u hawnhekk ukoll ħadd forsi xi ftit noti wkoll ta' ċertu affarijiet ġifieri li ġraw li naħseb għenu biex is-Sevilla di kważi kważi rebħa li jas Sevilla it feels like a defeat. Ekk qed nħossni bħala partitarju li l-logħba jisna tlifnija mhux ġejna ġejna draw. U nemmen ġifieri daħlet complacency il-fatt li tkun tnejb xej minn fuq. Fow Trafford taf li diġà erbaħt ma nafx kemm il-tim Spanjol din is-sena u allura l-konfidenza tkun qiegħda qiegħda ħaj. Jiġifieri dik nemmen complacency kultant hija psikoloġija tal-bniedem u hija dangerous ħafna. Naħseb illi mid-deċiżjonijiet li għamel Ten Hag ukoll fit-tieni taqsima kellhom effetti ħżiena fuq it-tim, ġifieri li qala l-Bruno Fernandes, illi Bruno Fernandes nafu issa nafu li huwa sospiż għat-tieni logħba u nafu Il-kwalità ta' leadership li joffri, jiġifieri fit-tim pass jivvintah, jiġifieri ssibu kullimkien. U l-fatt li qala' 'l Bruno Fernandes hemmhekk kienet deċiżjoni li onestament ma għoġbitni xejn. Il-fatt li nqala' Martial ukoll biex jitħollok plejer bħal Weghorst li dis-sena rajni, meta rajni fil-ground nafu li mhux dak it-tip ta' plejer li se jtina l-goals. U Martial, onestament naħseb għandu bżonn eh, naqra jidħol naqra lura sew fit-tim, ġifieri bil-lob, però qed jibżalih, bel Rashford imweġġa, Eric Ten Hag irraġuna li jisma' speċi ta' aħjar iserraħ il-Martial għax ġejjin ukoll il-logħob importanti. Ġifieri hemmhekk qisu kważi għal qilha l-logħba serraħ moħħu mir-riżultat Eric Eric Ten Hag però spiċċajna mbagħad f'sitwazzjoni fejn ma kellniex kwalità u lanqas leadership fl-opinjoni tiegħi fil-ground. Infatti kien hemm ukoll il-mumenti meta weġġa' Martinez ukoll, sfortunatament, li ħadd qatgħa kbira bħala partitarju għax nafu l-effett ta' Martinez fuq it-tim, kif nafu l-effett ta' ta' Casemiro, l-effett ta' Varane. Martinez huwa key player fit-tim u bis-sostituzzjonijiet li kien għamel Ten Hag spiċċajna nilagħbu b'għaxar players, b'għaxar players ukoll li għen biex ir-riżultat jiġi favur favur Sevilla u nemmen li kien baqa' aktar ħin is-Sevilla kienu jiskurjaw ukoll il-gowl tar-rebħa ġifieri ejja ma ngergrux iżżejjed għaliex naħseb kif kienet sejra l-logħba tim wieħed biss kien se jerbaħha. Ġifieri spiċċajna tnej bi tnejn forsi forsi għadha qed iżżommna hemmhekk going to for the second leg next week. U raġuni oħra l fejt tlifna il-vantaġġ li kellna kienu momenti ta' zventura wkoll, ġifieri żewġ own goals, wieħed ta' Malassja għalkemm kien poor defending hemmhekk ħafna minna naħa tiegħu Malassja illum flimkien ma' Sanġo naħseb kienu l-ar żewġ players tal-United u Maguire ukoll dak l-autogow tiegħu ukoll naħseb li kien żventurat. Ma naħsibx li Maguire kellu l-arroba, ġifieri dana kif kien għan lucky moment, ġifiri, sfortunatament, kellu jiġri lilu, eh, wara l-kritika kollha li kellu, eh, ma seta ġiġitu war, U spiċċajna b'riżultat ta' tnejn bi tnejn. Però kif diġà għedt naħseb illi li kien fadal ftit iktar ħin stajna eh, ħriġna b'riżultat anke aktar għar minn tnejn bi tnejn ġewwa ta' fort. Minnaħa l-oħra issa ħammarru Sevilla, ovvjament hemm minnu ottimist u mhux daqshekk ottimist. Jien se nagħti ftit raġunijiet għalfejn għandna nkunu ottimisti u forsi xi ftit raġunijiet ukoll għalfejn m'għandniex inkunu ottimisti. Raġuni waħda għalfejn kuna għandna nkunu ottimisti naħseb illi diġà rbaħna dis-sena fi Spanja darbtejn u ġejna draw ukoll mal-Barcellona, ġifiri let's face it, ġifiri it's not easy to, to go to Spain and, and win, but we've already done it this year, ġifiri u malfej mannix naġaw morru emmek u natu prestazzjoni ta' Manchester United u noħorġu noħorġu with flying colors u nġibu riżultat tajjeb ukoll eh, din id-darba. Jista' jkun li forsi Rashford u Luke Shaw jidħlu lura, m'għandix informazzjoni se jidħlu jew li mhux se jidħlu, rridu nistennew u naraw, però ma niskantax jien jekk wieħed minnhom jidħol lura fit-tim, naħseb li mhux ovvjament mhux samaħ nista' narawhom nhar il-Ħadd kontra Nottingham Forest, però jista' jkun li narawhom imbagħad kontra fit-tieni leg kontra s-Sevilla. Raġuni oħra għalfejn għandna nkunu ottimisti huwa li l-away goals m'għadhomx jgħoddu f'din il-kompetizzjoni, allura l-fatt li l-logħba ħtarġa tibda xejn b'xejn. U meta l-logħba ħtarġa tibda xejn b'xejn, ġifiri isimha magħha xejn b'xejn, ġifiri kieku kienu għadha tnej bit-tnej bl-away goals jgħoddu, Kieku għandna eh, biċċa xogħol iktar iktar ibsa, mal-fatt li nej bitnejn jisek ġejt xej b'xej fil-verità l-ulka żvantaġġ li hemm li ħatilha pewej. Imma il-pija dik ta' nasib se taħdem favur favur il-United il-fatt li l-away goals ma domx joddu. Ħammaru hemmhekk mhux il-favoriti, fl-opinjoni tiegħi, u naħseb meta l-United ma jkunux favoriti, forsi tonqos xi ftit il-pressure, għalkemm il-pressure dejjem qed hemmhekk meta inti tilgħab għal United, però l-fatt li maħniex se nkunu favoriti, forsi konna konna fil-logħba qabel ma bdejna kontra Sevilla, naħseb li jista' jkun li tagħti vantaġġ u boost lit-tim. U ħafna drabi rajt l-aqwa prestazzjonijiet tal-United meta mħonniex favoriti, speċjalment fl-Ewropa. U il-fatt li Sevilla naħseb se jilagħbu l-logħba tagħhom se jippruvaw jattakkawna, jista' jkun li tagħtina vantaġġ ukoll fejn tidħol il-counter attacking football. U ovvjament eh, irridu naraw ovvjament x'tib ta' approach se jieħdu se jieħdu Sevilla ehm, ukoll. Min-naħa l-oħra apporti, jiġifieri raġunijiet li nistgħu għadna nistgħu nkunu ottimisti, hemm raġunijiet oħra forsi għalfejn m'għandniex inkunu ottimisti, mela nibdew no Bruno Fernandez dik hija xi ħaġa ċerta hija li fl-opinjoni tiegħi kienet yellow card inġusta ħafna U dawn l-affarijiet insibuhom ħafna sfortunatament bħala Manchester United meta niġu ċans li nieħdu xi ħaġa fl-Ewropa dejjem insibu xi uffiċjal illi illi xi deċiżjoni jirnexxielu jinfluwenza l-logħba. Sekk hux ħadd influwenza r-riżultat tal-partita jew le ma nafux minn se jgħaddi għadu ġej logħba oħra ġo Spanja imma l-fatt li mhux se jkun hemm Bruno Fernandez li fl-opinjoni tiegħi huwa l-iktar leader li għandna fit-tim, eh, hija bla dubju eh, situazzjoni li dun id-diljaw maħħa u naħseb li sta tkun taffetwana b'mod b'mod negattiv. Jekk ma jilabx varan U kol jista' jkun il-possibilità li naraw il-Maguire u Lindelof narġaw fl-imkien, illi onestament meta jilabu fl-imkien Bħala parti ta' Jkun Imwerwer, I don't look forward to Lindelof and Maguire playing together, so if, if they two play together, I, I am not that optimistic. Sevilla huma l-Europa League Masters u koll, ġifiri da kull tim li ġi maħħom dal-axħar snin dejjem spiċċa barra, inkluż aħna, inkluż meta ġew ma' Liverpool fil-final, ġifiri dik hija xi ħaġa li rridu nneħħu dak il-ħudu li għandna kontra Sevilla u li huma għandhom ukoll għal din il-kompetizzjoni, ġifiri hija xi ħaġa niddiljaw magħha. L-injuries u l-fatik li qed jiffaċċja t-tim ukoll fatturi li onestament huma wkoll Qed jajjew, il-players qegħdin jajjew u jekk din hux ħajkollha effett naħseb se jista' jkun li jkollha jkollha effett, speċjalment ma jirkuprawx il-players, il-players li jisilabu wkoll jista' jkunu għajjenin u allura injuries and fatigue can cost us a place in the, in the semi-final too. Nemmen ukoll li kif rajna ħafna fl-aħħar snin dan it-tim ma tantx għandu winners, ġifieri taqta' eh, Martinez u Varan u Casemiro memx, memx dawk il-winners li mdorrin jarpu. U eh, naħseb nar il-ħamis Li ġej, fit-tieni leg għandna bżonn dawn it-tip ta' plejers. Tip ta' plejers mhux se jibżgħu imorru imorru fi Spanja jilagħbu kontra Sevilla, plejers bħal Casemiro, kif, kif ċert li se jkun hemmhekk fil-bidu tal-partita. Nemmen li anka Bruno Fernandez għandu il-mentalità ta', ta winner kif għandhom Varan u Martinez. Però jekk Varan mhux se jilgħab, jekk Martinez mhux se jilgħab, Jekk Bruno Fernandez huwa sospiż, qegħdin eh, nitkellmu waħed nammek li Casemiro huwa l-unika play li forsi jista' jagħti dik li spinta il qudiem u forsi anka Rashford għalkemm mhux imdorri jerbaħ daqshekk però huwa play li rebaħ ukoll xi ftit tazzi mal-United u forsi hemmhekk Jista' jkun ikun ukoll jekk plejer Marcus Rashford jekk jekk jilgħab. Il-man of the match tal-logħba se nagħtiha lil Sabitzer kif diġà għedt naħseb Sabitzer kellu skurja żewġ gow sbieħ laqatni ħafna l-mod li entużjażmu li li wera kemm beda jilgħab avvanzat, bda jilgħab iktar avvanzat minn Martial kemm kien fil-pożizzjonijiet it-tajba U f'logħba oħra seta' wkoll anke skurja skurja t-tielet goal però dan dan ma wasalx u sfortunatament flok tlieta b'xejn erba' b'xejn minn fuq spiċċajna b'riżultat ta' tnejn bi tnejn. Ħa neqpa' ottimist, jiġifieri Nemmen illi inti titgħallem ukoll, ġifieri kif dis-sena ġbajna ngħidu li se nitgħallmu, ġifieri ġew naqra prestazzjonijiet u riżultati koroh, però għadna hemmhekk, ġifieri yes disa' puntati però għadna hemmhekk, ma ninsewx li xejn b'xejn il-logħba ħa tibda xejn b'xejn u jekk forsi anke jidħol forsi player Għal anke jekk ilgħab Eriksen, għandna players bħal Eriksen ejja ma ninsewx, ġifieri kwalità fit-tim xorta għadha hemm rajna l Sabitzer ikollu logħba tajba. Jista' jkun forsi jidħol lura Rashford jekk jilgħab Luke Shaw forsi jkollna option options differenti wkoll. Ġifieri għadna maħniex għalkemm naħseb maħniex il-favoriti għadna hemmhekk u nemmen li xorta waħda għad għandna ċans illi illi navvanzaw. Allura bħal partitarju nippreferi nagħżel nibqa' ottimist, però ma tkunx l-ikbar sorpriża laqqas li jekk eh, jiġi riżultat ħażin u nispiċċaw eliminati minn idejn ta' Sevilla li bħala partitarju jkun diżapunt kbir għalija li kelli aspirazzjonijiet ħafna qawwija illi nerbħu din eh, l-edizzjoni tal-Europa League ta' din is-sena. Se nieqaf hawnhekk għax naħseb smajtu biżejjed fuq il-logħba anka jien eh, dejjaqt kważi nitkellem fuq fuq logħba li jeħed ġiblek naqra memorji koroħ, ammettu però dan il-video xorta waħda kelli nagħmlu. Ħan nirringrazzja l-sponsors ta' dan il-programm li mingħajrhom ma jkunx jistax ikun possibbli. Ningrazzja l Barber Room illi bħalissa jien ukoll għandi bżonn naqra inqaxxar jew nitrimja ftit din il-barba li għandi, ġifieri thanks to the barber room. Nirringrazzjaw ukoll għall-pjazza u l-Your Beauty Essence tal-li jisponserjaw dan il-programm. Infakkarkom li x-show li jmiss ser ikun is-sibt bir-reazzjoni ta' Bologna kontra ehm, kontra Milan u Inter kontra kontra Monza. Insellmilkom u grazzi tal-li segwejtu dan il-video.